Chibai leh vek ule, tun tum video chuan pawisa khawl chak dan leh rent chem dan kan sawi dawn a, pawisa khawl hi a tha tih kan hre theuh a, tum te pawh kan lo tum ve tawh thin mai thei a, hma hun atan a ni emaw tuna kan buaipui mek hripui ang te chhian a hriat lawk lo a lo thleng thut atan pawh hian a tha em em a ni, chung atana khawl chak dan tactic hrang hrang chu kan sawi ang. A hmasa in hmasawn na leh thiam na lam ngai sang mi nih chuan i lo subscribe leh dawn nia. Sum khawl chak tur hian a bul pui ber ah thil pahnih tangkai tak a awm a, chu chu lak luh bel emaw hman chhuah tlem a ni. Pakhat na chuan kan khawl duh na chhan leh a zat te chiang tak a hriat hmasak hi a tha a, kan goal lam kan hriat lo chuan inkhelh na ah pawh pet goal a har thin a ni. Chutiang chiah chuan kan goal kha kan hriat hmasak a ngai a. Entir nan in indan huna bul tan nan i ti emaw, i fa sikul a kal huna mi tur pawh a ni thei a, i nu leh pa enkawl nan pawh a ni thei. Khawl ve hrim hrim i duh a nih pawn a zat tur kha tun kum emaw tun thla chhunga i khawl duh zat kha chhut hmasa la. A theih phei chuan tur nkara i khawl zat tur te pawh chu chuan hmai sawn leh sawn lo i chhui thei anga nasa takin a nawr kal ve bawk dawn che ni. Pahnihna ah chu i call duhna chhan chu entir nan i fa tan lo ni ta se, i wallet ah a thlalak kha han tar la. A nih loh leh call bawm ah te, passbook ah te a rem chan chuan i call duhna chhan kha han ziak zeuh la, pawisa i hman dawn a i hmuh theih na tur emaw, pawisa i call belh apiang a i hmuh theih na tur ah khan, chu chuan a hriat nawn tir cheng a tul lo a pawisa hmang mai mai tur lak ah a veng dawn che a ni. Tin, i khawl apianga i hmuh chuan hma hun atan thil tha i ti tih in hre dawn anga chuan khawl zel turin a pui em em bawk dawn che ni. Pathumnaah mamawh leh duh hriat hran. Mamawh chu a lova kan awm theih loh, chaw te, tui te, silh fen, chenna in, current te pawh ni thei a tunlaiah chuan chumi bak zawng chu kan duh zawng a ni tlangpui a ni. Heng ka sawi te hi kan nei kim vek rih a nih chuan lei belh kan ngai lo tihna a ni a, chaw a nih loh chuan. Duhzawng lei nana sum theih chhuah lutuk hi pawisa khawl tum tan chuan thil tih chi lo a ni. Palinaah sum hman lama insum har ti tan chuan mahni hna bakah extra income nei belh hi a tha a. han inhlawh te emaw zan lama taxi khalh vawk leh ar han vulh te kha a remchan chuan a tha em em a ni. Kha kha chu i remchan dan a zer khan han ngaihtuah ta la, eng emaw tal chu tih theih i nei ve ngei dawn a ni. I tum phawt chuan panga na atang hian sum kan khawl chak nana pawisa hman tlem dan kan sawi ang. fakna pumpelh, advertisement hi TV ringawtah kan hmu tawh lo a, tunlaiah chuan hawina lam apiang hi fakna a ni tawp tawh mai ni. FB, IG, YouTube, WhatsApp group leh an status te thleng pawn chu bakah application hrang hrang a awm teuh bawk a ni. Heng fakna leh mi thil zawrh kan hmuh tam hian awhna kan ngei nge nge thin a, lei leh mai a awl thin a ni. Discount te an lo post ve sek thin bawk nen. Kan hmuh loh na nana chu aw ngaihna a awm loh avangin pumpelh hram hram kha thil tha chu a ni mai a ni, sumkhawl tum tan chuan. Parukna tiffin leh tuipai hi sum save na tha tak a ni leh bawk a, hrisel nan pawn a tha hrim hrim bawk a ni. A chhan chu thingpui dawr siamtute leh country-in neitute hian eitur hrisel aiin eitur tui an aim zawk a ni. Chuvangin tiffin pai hi a tha fe zawk a. Tuite chu sawmhnih man lek kan ti mai thei a, mahse nitin lei a râlah chuan a tam chak em em a ni. Heng thil pahnih te hi i pai ziah peih lo nih pawhin i pai apiang khan pawna i lei nazat tur kha han khawl keuh heuh la, a pung chak em em dawn a ni. Pasarihna ah bazar nikhua hian lei tur leh siam sa a kal hi sum safe na tha tak a ni. Hun pawh a safe bawk a, hmuh hmasak sak leh an sale apiang lei chawt mai lo in mamawh zia sa lei chat chat kha theihnghilh phengphung te pawh a awm lo zawk bawk a ni. In lama in ei puar sa a chhuah hi pawisa a hek lo bak ah kan lei tawk tawk lo deuh bawk a. Naupang la thunun rual loh hruai hi thil lei ngen an chin chuan tum loh deuha sum hman a awl thin a, hruai loh hi a fin thlak zawk bawk a ni. Pariatna a lei tur chhut, Kan thil lei reng reng hi pawisa a kan thleng chu a ni na a, kan pawisa te hi kan hun leh tha nena kan thleng a ni tlangpui a ni. Entir nan i thla hnih hlawh zat man thil lei i duh a, kha i thil lei tur kha han chhut neuh neuh la, nitin Thahnih chhung a chang phei chuan peih lo chung chung a hna a kal te a sur a sa kar a, a then phei chu boss te hlau reng reng a hlawh chhuah atan a tlak a ni em? Thawh chhuah nei lo chhung te hnen atanga ngen te tan phei kha chuan i pheikhawk hman tur ringawt a i nu leh pa, i pi leh pu te thawh rimna kha han buk tawn ta la, a lo phu chiah lo mai thei a ni. Pakuana ah pawisa fai a pek. Tunlai ah Karta thil man pek hi a lar chho telh telh dawn a, a awlsam bawk a ni. Mahse, cash hmang thin te hian pawisa an ngheh lo tih a ni a. A chhan chu, pawisa kan kut atanga a chhuak lai kha a tak ngeiin kan mitin a hmuh a ni. Kan swipe chuan pawisa kan hmang tih kha kan mit in a hmuh loh avangin uina chang kan hre tak tak lo a, chuvangin pawisa faia hman hian card hman aiin kan heh lo zawk a ni. Hei hi online shopping ah pawh a ni tho a, a theih chuan cash on delivery hi ni thei se tichuan pawisa kan ren phah ve dawn bawk a ni. A tawp berah chuan thil dim dawi tur. Chhe thei lo thil hi a awm lo nain dim dawi leh dim dawi loh kar hi a hla khawp mai a. Thil dim loh leh vawng that loh lutuk hian a hun hma a thlak hi a ngai fo thin a ni. Kan sumkhawt sa hman hek te a ngai leh thin a. Hei hi kan taksa ah pawh a ni tho. Duhzawng leh tuiti zawng apiang kan inbarh nghek nghek khan kan taksa in a tuar a, in enkawl nan sum tam tak sen a ngai leh thin. Bakah hna thawk thei loin hun engemaw chen kan awm leh thin a, sum leh hun a hek ve ve a ni. Supplement ei kher lam kha a ni lo a, exer te, thei hrisel ei te leh thil tha lo insum ringawt pawh hian nasa takin kawng ro a su dawn a ni. Taksa eng emaw danglam a awm te leh natna eng emaw kan neih hian ngaihthah mai lovin inenkawl vat hi a tha a ni. Chuti a nih loh chuan a pawi thuin thil tul lo thleng thleng insen te a ngai leh thin a. Chuvangin kan taksa leh kan thil neih te dim dawi taka kan enkawl that hian sum senna tur tam tak pumpelhin kan khawl tam pah thei dawn bawk a ni. Awle heti zawng hi sum safe nan leh. Renchem dan kan sawi theih chu lo ni ta se, in lo nghawk pui ve ngei ka beisei a, ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, a leh pek ah kan inhmu leh theuh dawn a nia.